ӕгомыг къамтӕ, ӕгъатыр хӕсты ӕвдисӕнтӕ. Бирӕтӕн сӕ нӕмттӕ бӕлвырд, сӕ цӕсгӕмтӕ та зонгӕ сты. Кӕйдӕрты та сау сыджыт бамбӕрста, ӕмӕ ныры онг кӕм сты, уый нӕ зонӕм. Цы фӕндӕгтыл цыдысты, уый сӕхицӕй хуыздӕр ничи зоны. Знаджы нӕмгуытӕ йӕ риуӕй чи урӕдта, цыфӕнды цӕфӕй дӕр-иу йӕ уӕрджытыл чи не рлӕууыд, ӕрмӕстдӕр уыцы хӕстонтӕ, ӕмӕ сӕ алчи дӕр у уӕлахиздзау. Фӕлӕ бӕллиццаг уӕлахизыл сӕ алчи сӕрӕгасӕй нӕ сӕмбӕлд. ахӕм амонд кӕй фӕци, уыдон та алы бон дӕр Хуыцаумӕ кувӕгау дзурынц. Макуыуал уӕд хӕст. сабыр царды стъалы кӕмӕ бахуд, уыдоны хсӕн уыд Танхълаты Хазби. хӕсты уынӕр. Цыфӕнды адӕймаджы дӕр тасы чи бафтауы, уыцы сармадзанты, хӕдтӕхджыты ӕмӕ танкты нӕмгуыты къуырмагӕнӕн гыбар-гыбур нал хъуысы. Ныр алы хӕстон дӕр йӕ мондӕгтӕ исы сабырдзинадӕй. Йе взонг бонты хызты чи арвыста, уыцы цардвӕллад нӕлгоймаг арахы скӕсы арвмӕ. Цӕуыл фӕхъуыды кӕны? Йӕ зӕрды цы рбафты? Нӕ йӕ раргом кӕны. Ӕрмӕст ӕфсӕрмхуызӕй бахуды ӕмӕ сабырӕй фӕзӕгъы. Нӕ уарзын хӕсты кой кӕнын.

Танхълаты Хазби, Николай, Татрикъойы фырт, райгуырд мин фарасӕдӕ дыууын фӕндзӕм азы Цӕгат Ирыстоны, Джызӕлы. Хӕцыд сӕдӕ фӕндзӕм ӕхсӕн полчы ӕмӕ цыппӕрӕм украинаг фронты. Уӕлахизыл сӕмбӕлд Венгрийы. Хорзӕхгонд у Фыдыбӕстӕйы хӕсты дыккӕгӕм къӕпхӕны орденӕй.
Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕсты хабар ӕгас Советон Цӕдесы цӕрджытӕн арвы цӕфау уыд. Алы горӕты, алы хъӕуы дӕр хӕцӕнгарз райсынхъом чи уыд, уыдон стырӕй чысылӕй бырстой ӕфсӕддон къамисараттӕм. Фашистты ныхмӕ сыстадысты Джызӕлы фӕсивӕд дӕр. Семӕ ӕхсӕрдӕсаздзыд Танхълаты Хазби, афтӕмӕй. Фыццаг хатт куы рбацыд йӕ гӕххӕттытимӕ, хъуыд ӕй нӕ райстой. Хӕсты размӕ ахуыр кодтай, Викушка? Зелбахтимӕ куыстон. Мӕнӕ ластон комбайнӕй. Ахӕм дывӕтдӕнджа цъӕхбах ӕмӕ уыдис ахӕм. Ӕмӕ уын застӕй уыдон иу калдимӕ, нӕ зиандӕ уынгтӕ.

Изӕле мӕнӕй сыгъдӕгдӕр, стӕй дзаумайӕ дӕр алцӕмӕй дӕр ничи цыди.
Фӕлӕ знагмӕ ӕнӕуынондзинад кӕй дадзинты ӕнхъӕвзта, уый ма чи баурӕдтаид. Афтӕ мин фарасӕдӕ цыппор дыккӕгӕм азы райдыдта джызӕйлаг лӕппуйы хӕст. Ӕрыгон, цардбӕллон, фидӕнмӕ рӕсугъд фӕндтӕ чи вӕрдта, уый ӕвиппайды бахауд хӕсты цӕхӕрмӕ. Фистӕгцӕуӕг ӕфсӕдтӕм. Бахастой йӕ сӕдӕ фӕндзӕм ӕхсӕн полчы номхыгъдмӕ, уӕд Дагестаны уыд. Цыбыр ахуырты фӕстӕ йӕ раивтой Туапсӕмӕ.
Ӕрымбырд кодтой Беслӕмӕ. Стӕй нӕ уӕд Беслӕны Цыдӕр цартетты хуыссыдыстӕм, бынат дӕр нӕ уыди, фӕлӕ цартетты хуыссыдыстӕм. Лохатӕй дзы чидӕр цардиом, уыдон цары хуыссыдыстӕм. Уый фӕстӕ нӕ аластой, значит, о Тбилисимӕ о ам хӕстӕг уыдысты уже хӕсты. Ӕмӕ нӕ акодтой фистӕгӕй Тбилисимӕ. Фистӕгӕй. Бацыдыстӕм мӕ абоны хуызӕнад курсанттемӕ ӕмӕ курсанттемӕ. Фӕлӕ ма кафыны ӕз та ӕппӕрдтӕн иумӕйаг ма фӕкӕ. Кӕнӕ дӕумӕ гӕсгӕ уыдон дӕр фӕкӕнынц кафын.
Хӕстӕцӕгӕйдӕр къахвӕдтӕ сыгъта, афтӕ хӕстӕг уыд раст. Туапсӕйы бонмӕ тох кодтой дунейы дыууӕ егъау ӕфсады. Ацы регион сӕхи бакӕнын фашисттӕн куыд ахсджиаг уыд, уымӕн ӕвдисӕн ахӕм цаудӕн. Мин фарӕссӕды цыппор дыккӕгӕм азы гитлеронтӕ бырстой Кавказмӕ. Сӕ сӕйраг хӕс уыд Бакуйы нефты гуырӕнтӕ байсын. Сфидар кодтой сӕрмагонд къорд Туапсе. Чи дзы уыд, уыдоны та ахуыр кодтой хӕххон уавӕрты хӕцыныл. Минфарасады цыппор дыккӕгӕм азы дыууын ӕртыккӕгӕм сентябры фашисттӕ райдыдтой бырсын размӕ, операци схуыдтой Аттика. Иу иннӕйы размӕ нӕ уагъта, фӕлӕ сӕ иутӕ адӕмы цардхалӕг уыдысты, иннӕтӕ та, сӕ сӕрыл чи стох кодта, йӕхиуыл чи нӕ ауӕрста, зындзинӕдты ныхмӕ фидар чи лӕууыд, уыдон, советон сырхӕфсӕддонтӕ. Фӕсивӕд хӕстоны гъдауӕй фаг цӕттӕ нӕ уыдысты. Фаг сӕм нӕ уыд тактикон ӕмӕ ӕфсӕддон цӕттӕдзинад. Фӕлӕ сӕ зӕрдӕты цы арт сыгъд, уый сӕ нӕ уагъта уарзон зӕххӕй знагӕн иу уысм дӕр раттын. Не фсӕддонтӕ немыцӕгты Хъаспийы денджызмӕ не рбауагътой.
Туапсе – дыууӕ минӕстӕм азӕй фӕстӕмӕ хӕстон намысы горӕт. Туапсейы операци Фӕскавказы фронты Сау денджызон ӕфсӕдты къордты операци. Сарӕзтой йӕ Кавказ бахъахъхъӕныны нысанимӕ. Цыд мин фарассӕдӕ цыппор дыккӕгӕм азы дыууын фӕндзӕм сентябрӕй дыууынӕм декабрьмӕ. Уыцы рӕстӕгмӕ сырх ӕфсӕддонтӕ бырстой размӕ ӕмӕ фашистты фӕтардтой амындарӕнты сӕрты. Цӕугӕдон Пшис, Семашкӕйы номыл къӕдзӕх хъӕутӕ Шаумян ӕмӕ Гойтхӕй. Уыцы тохты архайдтой сырх ӕфсады ӕстдӕсӕм ӕмӕ фӕндзайӕхсӕзӕм къордтӕ, ӕхсӕрдӕсӕм ӕхсӕг корпус ӕмӕ иннӕ ӕфсӕддон дӕлхайӕдтӕ. Туапсей райдыдта Кубань суӕгъд кӕныны операци. Нымад у Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕсты уӕззаудӕр тохтӕй иуыл. Ныр дӕр ма бирӕ гӕххӕттытӕ ӕмӕ архивтӕ сты сусӕг.
Фистӕгцӕуӕг ӕфсӕдтӕ тохы быдырты паддзах хуымӕтӕджы нӕ хонынц. Йӕ рӕстӕджы сӕ афтӕ схуыдта Иосиф Сталин. Мысинӕгтӕм гӕсгӕ, мин фарасӕдӕ цыппор фыццӕгӕм азы фӕндзӕм майы ӕфсӕддон академийы рауагъдонтимӕ фембӕлды рӕстӕг Сталин сыстад ӕмӕ загъта:
Цыфӕнды хӕстӕ дӕр сӕйрагдӕр сты фистӕгдзӕуӕг ӕфсӕдтӕ. Артиллери, авиаци, танктӕ иууылдӕр сты фистӕгдзӕуджытӕн ӕххуысгӕнджытӕ. Фӕлӕ цалынмӕ уыдон горӕттӕ ӕмӕ фидартӕ нӕ райсой, цалынмӕ сыл сӕ къах нӕ андзӕва, уӕдмӕ уӕлахизыл дзурӕн нӕй. Мӕ фыццаг нуазӕн у фистӕг ӕфсӕдты номыл, тохы быдырты паддзахыл.
Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕсты фыццаг мӕйты бӕрӕггӕнӕнтӕм гӕсгӕ Сырх Ӕфсадӕй бирӕ адӕм фесӕфт. Мин фарасады цыппор фыццӕгӕм азы тохы цӕхӕры чи бахауд, уыдон сӕ фылдӕр хӕцӕнгарзимӕ архайыныл ахуыр дӕр нӕ уыдысты. Къамандыгӕнджытӕ иттӕг хорз нӕ арӕхстысты хӕсты быдырты архайынмӕ. Ахӕм уавӕрты уӕлдай уаргъ уыд фистӕгцӕуӕг ӕфсӕдтыл. Ӕмӕ кӕд фыццаг рӕстӕг хӕцӕнгарзӕппӕт хуызтӕй ифтонг нӕ уыдысты, кӕд сын алцы нӕ фаг кодта, уӕддӕр советон салдӕттӕ равдыстой дӕнцӕгӕн хӕссинаг хъӕбатырдзинад. Суанг ма сыл се знӕгтӕ немыцаг инӕлартӕ дис кодтой.
Гитлер Советон Цӕдисӕн цы бавзарын кодта, цы цӕфтӕ сыл ӕрцыди, уымӕн иунӕг паддзахад дӕр нӕ бафӕрӕзтаид, фӕлӕ Советон Уӕрӕсе канд йӕ хъӕдгӕмтӕ нӕ бадзӕбӕх кодта. Германы ӕфсадӕн ма фӕстӕмӕ ахӕм фидар хъаруджын цӕф фӕкодта ӕмӕ йӕ размӕ ничи фӕлӕуыдаид.
Маршал Иосиф Сталины разамындӕй уӕрӕсейаг адӕм равдыстой, ӕмбал кӕмӕн нӕй, Фыдыбӕстӕмӕ ахӕм уарзондзинад ӕмӕ уды тых дунейы стӕм хатт сӕмбӕлдзынӕ, уырыссаг салдӕттӕ сӕхиуыл нӕ ауӕрдгӕйӕ ӕмӕ нӕ хъуыдыгӕнгӕйӕ кӕм нӕ тох кодтой, ахӕм дӕнцӕгтыл. Сӕ бӕстӕйӕ знаджы сургӕйӕ, дунейы иннӕ паддзахадтӕ нацисттӕй чи ирвӕзын кӕны, уыцы адӕмимӕ, Уӕрӕсеимӕ хӕсты фӕстӕ ӕхсызгонӕй сараздзыстӕм хӕларахастдзинӕдтӕ.
Знаг кад кӕмӕн кодта, уыцы ӕфсады хӕцӕд Танхълаты Хазби дӕр. Цӕуыл хъуыды кодта, акъоппы бадгӕйӕ, цар чи нӕма федта, йӕ ирд рӕсугъд ахорӕнтӕ йын чи нӕма бафсӕст, уыцы ӕрыгон лӕппу. Уый ныртӕккӕ зын зӕгъӕн у. Тарсти, уыдис иу афтӕ дӕр.

Кӕтӕрсгагӕн давӕг уыд. Мӕлӕт Раластой нӕ Венгриянӕн, он фасафтан, ама ма Гурджаниба аластой. Ме рдӕг нын Тбилиси ракалдтой, мах та Гурджанимӕ аластой. Мӕ дзӕбӕх ирон чызджытӕ дзы уыди, ӕмӕ уыдонимӕ фӕнымӕлдӕн. Зӕгъын, ӕз ӕрзыди Кизедӕн ӕмӕ зӕгъын госпиталтӕ ис ӕмӕ зӕгъын ауадз. Уый дын ӕздис, ӕмӕ мын дын ахӕм сылгоймаг ӕрбакодта, ӕмӕ мемӕ цур скъуыдта.
цӕмӕй ма ализӕуй тыххӕй ӕмӕ документтӕ кӕдӕм лыгъта мӕй нӕ фӕластой венгрия уый ух ӕбрабыры къаз стӕй Ай уыдис Венгрий, по-моему, Венгрий уыди къухтӕ уый дӕр уым.
Уый уыд йӕ фыццаг цӕф. Бресты фейдар, Севастополь, Мӕскуыйы бынмӕ тохты Сталинград. Ацы ӕмӕ иннӕ горӕтты нацисттӕй суӕгъд кӕнын къухы нӕ бафтыдаид, фистӕгцӕуджыты размӕ куы нӕ бырстаиккой, уӕд. Ӕмӕ кӕд фашисттӕ устав, стӕй бӕлвырд амынддзинӕдтӕм гӕсгӕ хӕцыдысты, уӕд сырх ӕфсӕддонты та размӕ кодта сӕ зӕрдӕ ӕмӕ фыдыуӕзӕгмӕ се гӕрон уарзондзинад. уый сын тых лӕвӕрдта. Афтӕ уыд Сталинграды дӕр. Ацы тох Хазбийы зӕрдыл уӕлдай тынгдӕр бадардта. Иу уысм дӕр ӕнӕнӕмыгӕй кӕм нӕ уыд, арв ӕмӕ зӕххы астӕу топпы хосы фӕздӕгӕй хур кӕм нӕ зынд, адӕмы дзыназын ӕмӕ кӕрӕдзийӕн ныфсы ныхӕстӕ кӕм хъуыстысты, уыцы зындоны бахауд Танхълаты Хазби дӕр. Уыцы рӕстӕг хӕцыд цыппӕрӕм украинаг фронты.
Цыппӕрӕм украинаг фронт Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕсты рӕстӕг Сырх Ӕфсады оперативон-стратегион иугонд Минфарасшӕдӕ цыппор тыккӕгӕм азы дыууынӕм октябры сӕйраг командыгӕнӕджы уынаффӕмӕ гӕсгӕ арӕзт ӕрцыд Сӕйраг фронты бӕсты. Цыппӕрӕм украинаг фронты полк архайдта мин фарасӕдӕ цыппор фӕндзӕм азы уӕлахизы парады.
Уыцы тохты Танхълаты Хазби фӕцӕф. Ацы хъӕдгӕмтты уыйбӕрц нӕ риссынц, зӕрдӕ куыд риссы, фӕзӕгъы ветеран, ӕма ӕрӕнкъард вӕййы. Иунӕгӕй куы аззайы, уӕд та ногӕй хӕсты нывтӕ цӕстытыл ауайынц. Ногӕй та ӕрхъуыды кӕны сау арв ӕмӕ зӕххы скъуыдтӕ, сыгъд хъӕутӕ ӕмӕ йедзардым бӕлтты, йӕ хӕстон фӕндӕгтӕ. Уыдон та ӕгӕр даргъ рауадысты, мин цыппар сӕдӕ ӕстдӕс боны. Исчи йӕ куы бафӕрса, фӕсарӕнты уыдтӕ, зӕгъгӕ, уӕд йӕ бон фидарӕй зӕгъын у о. Кӕм фистӕгӕй, кӕм техникӕйыл. Хӕсты фӕндӕгтыл, фашисты дӕрӕнгӕнгӕйӕ. Молдави, Румыни, Венгри. Фӕсарӕйнаг бӕстӕты хӕцгӕйӕ та Хазби ногӕй фӕцӕф. Венгриймӕ куы ныццыдыстӕм, уӕд

мӕ фыды тридцатмӕ ахӕссы. Ереваны уыдисына чидӕр банымыгъта мӕ. Тридцатмӕ аджы уцахст кодтой, мӕнӕ станцӕйы уыдис. Ӕз гыццыл сывӕллоныттӕ нымӕ куыддонӕн дӕр ницы уа. Мӕгуыр нӕ цардыстӕм, сред не цард кодтам. Хом, хъуцытӕ нӕм уыди, хъуг нӕм уыди, сау стыр хъуг.

Уый фӕстӕ та цӕугӕрак уыдтон ӕз ардӕм ӕмӕ сихы куыстон.
Ацӕргӕ зӕронд нӕлгоймаг сабыргай йӕ уӕлӕ кӕны йӕ бӕрӕгбоны уӕлӕдарӕс. Уаты сабыр ӕмӕ дзы хъуысы майданты къӕрцымы сахаты фӕтты цавд. Нӕлгоймаг сындӕггай бацӕуы рудзынгмӕ, ӕмӕ ӕдзӕмӕй скӕсы сыгъдӕг арвмӕ. Хӕдзары рӕзты поезды уыныр куы райхъуысы, уыд йӕ цӕсгомат арвӕй. Кӕд, миййаг, хӕстон цауты йӕ зӕрдыл ӕрбалӕууынц, цӕфтӕй сӕ куыд ластой, уый, кӕнӕ та йӕ ӕфсӕддон хайӕ иннӕмӕ фӕндаг. Уый тыххӕй хӕствӕллад ветеран дзурын нӕ уарзы. Фӕлӕ йӕ цӕстыты рыстӕй дӕр бӕрӕг у, хӕсты хъӕдгӕмттӕ ныр дӕр ма кӕй дудынц, уый. Йӕ хъуыдыты ацӕугӕйӕ Хазби ӕрхизы кӕртмӕ. Сындӕггайыл йӕ фӕндаг акӕны, ӕрых ӕрбады сывӕллӕтты рӕвдауӕндоны цур ӕмӕ мидбылты бахуды. Куы йӕ афӕрсай, цӕуыл худыс, уӕд уӕзданӕй дзуапп ратты. Ӕз ацы кӕстӕртыл цин кӕнын. Мах адоны тыххӕй тох кодтам. Цы уӕлахизмӕ тырныдтам, уый тынг зынаргъ рауад. О,
Госпитал быдтан, мавартам ие фехъуыстон. Хӕст фӕсизӕм. Дыргъвӕтин цыппар азы. Иннӕты ӕмрӕнхъ фистӕг ӕфсӕдтӕ ӕхсӕв-бон не взаргӕйӕ цыдысты размӕ. Сӕрд зымӕг нӕ хъуыдыгӕнгӕйӕ сырдтой фашисттӕ, раст сӕ лӕгӕты онг. Хӕстмӕ ацыдысты суанг фынддӕсаздзыд лӕппутӕ. ӕвзонг рӕзгӕ удтӕ. Уӕззау азтӕ се уӕхсчытыл ӕрынцадысты. Ӕрыгон уӕвгӕйӕ уыцы уаргъ ӕнӕхынцъымӕй хастой. Хӕсты быдыртӕй дӕр ӕрыгӕттӕ сыздӕхтысты. Ӕрмӕст кари. Удӕй ӕмӕ зондӕй та сӕ рауад ӕснӕлгоймӕгтӕ. Сӕ цӕстӕнгас, сӕ цӕсгомы алы ӕнцъылд, сӕ алы урс сӕрыхъуын у саубонты ӕвдисӕн. истори аивӕн нӕй. Фӕлӕ йӕ бахъахъхъӕнын, ивын ӕй ма бауадзын, уый нӕ бон у. Дунейы сабырдзинады истори чи фыста, зӕххы къорийы бирӕ бӕстӕты уӕлахизы талатӕ чи байтыдта, уыдон сты советон сырхӕфсӕддонтӕ. Танхълаты Хазби ӕмӕ йе мдугонтӕ, йе мбӕстӕгтӕ, не стыр паддзахады цӕрджытӕ. Хӕсты быдыр сау сыджытмӕ кӕй барвыста, цӕфӕй йӕ фыдыуӕзӕгыл чи сӕмбӕлд, чи сыздӕхт сымахӕн, ӕнусон кады мӕ намыс.